na mamukela varhandzi va ngiseti ka nongonoko swa vutomi vito ni mina pas mandlovu i nongonoko yi khutazaka ku na ni muchucheka ku yi tsalela ka mu yi byela mavonelo a n'wina hi matirhele a hina nakambe chuchekani eku va vinyi ve nongonoko loyi swa vutomi i nongonoko wekunhu ma kota ku engisa kambe ke youtube ni ke soundcloud mo subscriber channel wengwa pass ma ndlofu ke youtube mu landzela nongonoko wa n'wina ma kota kambe ku yengisa ka soundcloud mu landzela streaming wa pass ma ndlofu mu yengisa nongonoko wa n'wina kwalaho ke vhiki i tako masiku matsongwana nga sala hi to va ka yi tlangela siku linge wa africa day i siku hi to va ka yi tsakela eku chucheka ka hina vana ve africa hi to va kambe ka yi tsakela ku khomana ku nga endleka matiko a afrika matiko o hambanahambana hi ka hi khensa vakulukumba va hina va nga kota ku hi khomanisa matiko hi vulavula hi vakulukumba vo fana na vabava julius nyerere kwame nkurume na bava nelson mandela ni van'wanyana hikwavo vakulukumba hi nga na vona ni mina pasmondlof kwala ke nongonoko swa vutomi ya ni mina pasi mutsikaniso misaka ya mahlweni na nongonoko wa hina swa vutomi a hi ngo so fika ke laha ni nghenaka ke ku mu nyika tinsimu tsika ni nga hlaya marungula a n'wina ha kheseko va hi sekelaka ke nongonoko wa hina ke sweswi tsika ni hlaya marungula a koko a um, makhanani makondo ni mana lenadi a vi na ni vona ni rungula mativula a mina lisenga ku landza gezani a nga xiphingi exikolweni ni ku dyondza ni tamo vananga ve kambe va rungula mm, n'wana wa vona njakeni ruthi titi magondo a nga chiredzi ni nga rivali dumazi papa wa kona ni ku tirhani hi tamo hi tirhela vana swi endleka kwala ke nokonoko swa vutomi vito ni mina pasi mondlovo ke swi swi tika ni hlaya marungula a matimba chauke awe ni rungula mhani bava a ni hikwavo va ka hina a ni nga rivali kokwani n'wavhumisanyi boli muhlanguleni ha khesa ni marungula a matimba chauke swi endlekake nokonoko swa vutomi ni mina pass molofu ha khesa hi ku hisekela ke sweswi tsika mina ni pfula papilo ya florence makondo a nga hi tsalela a yi harare a wena marungula ya mina yo sungula a ya kan'wa phahlela boli muhlanguleni na n'wana wa mina thavo a ni ku kunjhani ku tsema thavo ni xinjhani xikolo na hikwalaho boli ni rungula muti hinkwawo wa ka makondo no suka ni ya h town a ni ku munjhani bava ha khesa na ndyangu na papa va mina manyame park awe na sesi tinonga ni florence makondo aka rungula ke nongonoko swa vutomi a wiza na nchawuke we ni rungula hikwavo va ni tivako we ka ni tsakela ni birthday la papa wa mina 47th birthday ku na hi swoma a nga tsala swona wiza na ni chawuke a khesa um tsikani sweswi ni pfula papilo ya set free ndlovu we ni xeweta papa mina nga xiredzi tirhweni a ni xeweta vaboti va mina hikwavo va nga south africa prosper robert forward uh, pardon hinkwavo ni va ni tivako ni vanghana hi marungula a set free ndlova khesa hi ku hi sekela kwala ke nongonoko swa vutomi vito ni mina pass mandlova hi landeni ka youtube ni ke soundcloud ka n'wi endlisa nongonoko wa n'wina subscribe by channel ingiwa pass mandlovo mu tsakela nongonoko wa n'wina chuchekani ku hi tsalela ka mu hi nyika mavonelo a n'wina ya matirhelo a hina hi landeni ka mm, facebook mu like ka facebook page ingiwa pass mandlovo passingdovegmail.com yona email address mi nga kotaka ku tirhisa eku n'wi tsalela mavonele a n'wina ke swi swi tika ni pfula papilo ya linen tsuvana nga yi tsalelaka kwina shout out to the most loved man in my life my dad the woman i admire most mom and my cute little sisters i love them a lot nelinenzi tsuvani u xeweta vatendhisana ta yena na mamani wa yena na tani va yena va nga gondweni ha khesa hi ku hi tsalela kwala ke nongonoko swa vutomi vito ni mina pas mandlovu ke sweswi tsikani ni pfula papilo uh, ya xavier madzinga u yena wu lava ku xeweta vatswali va yena ha khesa xavier madzinga hi ku hi tsalela ke nongonoko swa vutomi nongonoko wa swa vutomi u khomana ni misava hinkwayo eku tlangela siku le africa day siku hi tlangelaka ku khomana ka matiko eafrika mu nga saleli ke nongonoko wu tako laha hi tivaka mu nyika tinsimu ti nghene xeku endla na ku chucheka swa vutomi hi ka hi ku swi lava xitsungo ku hluvukisa ndhawu ke sweswi ni pfulile mina papilo ya knowledge mukhetsi a nga yi tsalela we risese muhaxi hi mina boti knowledge ri smart serafina mukhetsi ni kombela u ndzi rungulela maxaka ya mina kulukumba mukhetsi jay na muti wa vona uh, young prince scorpion aweles Eh, a ni ni nga ta tshuva mavito ya vanhu O- we a wele mphakati xitshungu hinkwaxo xa ka phikela na majita hinkwawo ya boli a ni van'wani hinkwawo va ni tivako ni ri eka vona hikwavo ku tsaka ni knowledge muketsi a yi tsalelaka kwala ke nongonoko swa vutomi ni mina pas mandlovu sweswi tsika ni pfula papilo a ya blessing ndlovu mana titswalo we yena u lava ku xeweta vana va yena titswalo a nga xiphinge a a xew- we ni xeweta kambe jasi

a mu engisile ka nongonoko swa vutomi muina pass mondlovu a yi hlanganeni kambe vhiki tako chuchekani ku yi tsalela ka email address hinkwawa pass ndlovu at gmail com swa vutomi ka yi ku salana